Әссәламәгъләйкүм, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, дин кардәшләребез! Әссәламәгъләйкүм, хөрмәтле Рәдиф хәзрәт! Вәгәләйкүм әссәлам вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ! Рәдиф хәзрәт, дин күзлегеннән гаиләдә кем баш булырга тиеш һәм хатын-кызның төп бурычлары һәм шулай ук инде ир-атның нинди төп бурычлары бар икән? Гаиләдә кем баш дигәндә, әлбәттә, без яшьләрне инде никах укыганда яхшылап хакларын билгелибез һәм аларга инде беркетәбез шундый исемнәр, ир, ат һәм хатын, кыз дигән. Анда инде безнең гадәттә халык телендә йөри бит теге, ир, баш, хатын, муен дигән шикеллек. Менә. Ә ир гаилә башлыгы була, хатын-кыз барыбер муен булгач, шундый бер кызыклы моменты бар инде. Баш бөтен нәрсә өчен җавап бирә, ләкин муен кайсы якка бора, баш шул якка борыла. Менә егетләргә киңәшем шул, берүк инде баш бөтен нәрсәне уйлый диеп, кисәк бормаска кирәк, чөнки муенның шыкли торган гадәте бар. Шуңа да муен башны тотып тора. Кыз балаларга да шул ук киңәш. Менә кыз бала бит инде ул, урысча әйтәбез, выходит замуж дип, выходит замуж, ирнең артына чыга. Менә ул ирнең артына чыккач, анда бит теге бер бөек Кытай стенасы түгел бит инде ул ир, шулай бит? Теге аның артына гына кереп качтың да, рәхәтләнеп шунда шыпырт кына яшәп ятасың, алай түгел, юк. Киресенчә, кыз бала, бер әйтемгә кайтып, ирне ир иткән дә хатын, ирне юк иткән дә хатын. Ул инде үзенең терәвен алырга тиеш, әйбәтләп ирне терәп торырга тиеш. Уңга-сулга егылып китмәсен, артка төшмәсен, алга шулай ук егылып китмәсен өчен яхшы терәк булырга кирәк. Ягъни инде, әгәр дә ирнең тылы яхшы икән, димәк, ул алга барачак, алга инде яңа Үрләргә, яңа эшләргә, яңа хезмәтләргә, әлбәттә инде ул, үзенең тылы яхшы булу сәбәпле, атлаячак Аллаһыбирса. Аннан ирнең баш буларак, менә әйтеп үттем инде, ирне ат дип әйтәбез бит инде, шулай бит татар телендә, ир, ат, ул инде ат буларак, ни өчен ир егет булмый, ә ир ат була, ат буларак, димәк, гаиләне тәэмин итү, гаиләне алып бару тулысынча ир җилкәсендә. Хатын ат түгел. Хатын гаиләне тартырга тиеш түгел, хатын, мәсәлән, гаиләдә бөтен нәрсәне табырга тиеш түгел. Ни аяныч, хәзерге көндә инде хатын-кызлар күбрәк үз кулларына алып баралар әлеге эшне. Ни өчен? Чөнки ирләребезнең ирлеге җитмиме, әллә хатын-кызларның инде иргә, ир-атларга шулай дәрәҗә бирү җитмиме? Моны төрлечә аңларга була. Хатын-кызлар, менә алар кыз булып кына түгел, хәзер хатын-атлар булып та, мәсәлән, Гаиләне сөрәүчеләр бар, ләкин хатын-кыз буларак, хатын-кыз ул гаилә учагын саклаучы. Гаилә учагы дигәч, без инде күз алдына китерәбез бер төрле учакны, шулай бит? Ә нәрсә соң ул гаилә учагы? Ул иминлек. Хатын-кыз гаиләдәге иминлекне сакларга тиеш. Аның төп вазыйфасы, шушы гаиләнең иминлеген. Ягъни монда, әлбәттә, ир-ат гаиләгә кайтканда, анда чиста, пөхтә, ашарга пешкән, барда тәртип, ир-атны инде ачык йөз белән каршы алу кирәк, мәсәлән. Һәм шушы гаиләдәге иминлек дигәндә, ирнең кәефе төрлечә булырга мөмкин. Әлбәттә, хатын-кызда инде тимердән түгел, аның да кәефе төрлечә булырга мөмкин. Шулай бит, хатын-кыз да атнага бер-ике мәртәбә инде һичшиксез кызып китә, шулай бит? Менә аның буенча да пәйгамбәребезнең хәдисләре бар, саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең. Ул да, пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм дә әйтә, хатын-кызларга карата инде сез, Йомшак булыгыз, мәхәббәтле булыгыз, аларга каты бәрелмәгез, дигән сүзләр дә, әлбәттә, бик күп. Шуңа күрә хатын-кыз, менә гаилә учагын саклаучы, шушы учакны, ягъни иминлекне саклау, менә хатын-кыз җилкәсендә һәм ул учак кайвакыт, әйткәнемчә, хатын-кыз кызып китә һәм ул дөрләп яна башлый. Монда сорау туа, нәрсә эшләтергә бу учакны, ул дөрләп яна. Кемдер әйтә, су сибәргә, ди. Ләкин син чиләк белән су дип ыргытырсың, шулай бит? Ул хатынга барып җиткәнче, мәсәлән, керосинга әйләнергә мөмкин. Ул тагын да дөрләп яна башлый, шулай бит? Шуңа монда инде, галимнәр әйтә, утын өстәмәскә генә кирәк. Ягъни утын өстәмәсәң, әкрен генә тына ул. Монда яшьләргә дә киңәш буларак әйтәм, менә 50 ел бергә яшәүчеләрдән сораганнар да шулай, абзый, ничек шулай 50 ел бергә яшәдегез, авыр булдымы? Юк, энем, авыр булмады, без өйләнешкәндә үк килешеп куйган идек, беребез кычкыра башласа, икенчебез урамга чыгып торырга. Менә 25 елым урамда үтте инде, дип әйтә, ди. Шуңа күрә 50 елның 25 елы урамда үтәрлек булгач, анда инде барыбер юл бирү дигән сүз. Юл бирү, Кайттың, мәсәлән, хатынның кәефе юк, ул сиңа нәрсәдер әйтергә тели, димәк инде, кычкырып-кычкырып ташлый да, мәсәлән, син әгәр дә каршы эндәшмәсәң, әкрен генә үтеп китә, шулай бит? Әгәр дә каршы эндәшәсең икән, кара-каршы инде тарткалаш килеп чыга, ә тарткалаш нигезендә нәрсә, аерылышуга да барып җитәргә мөмкин, гаиләдә дә, мәсәлән, низаглар еш булырга мөмкин, гаилә таркалырга мөмкин, шуңа күрә менә монда. Юл кую, береңнең инде, ул бит ачу керү нәрсә дигән сүз, менә ачу керә икән, димәк, акыл чыгып тора. Әйе, акыл чыгып тора. Оек акыл белән эш итми. Әгәр дә бер якны күрәсең икән инде, акылы чыккан, ул гел ачуланып тора, мәсәлән, нәрсәгә, син инде аңа, мәсәлән, каршы эндәшәсең. Акылы кире кайткач, эндәшерсең әле, шулай бит? Әгәр дә икең дә ачулана икән, димәк, икенең дә акылың чыгып тора килеп чыга, шулай бит? Монда инде бер-береңә кычкырышу гына килеп чыга. Менә шуңа. Ир һәм хатын арасындагы мөнәсәбәтләр, ир һәм хатын арасында булган менә шушы үзара килешеп яшәү, үзара инде бер-берсенә терәк-таяныч булып яшәү, әлбәттә, юл кую, әлбәттә, инде бер-берсен аңлау, бер-берсен инде санлауга кайтып кала. Рәдиф хәзрәт, димәк, гаиләнең иминлеген саклау ике яктан да тора. Әлбәттә, бер якка гына кайтарып калу дөрес түгел. Ирнең үз җаваплыгы, хатын-кызның үз җаваплыгы булырга тиеш һәм алар икесе дә үз җаваплыгын тоеп яшәгәндә генә гармония дип әйтәбез инде. Ике як та шушындый тигез җаваплылык алып барганда гына гаилә имин, матур яшәячәк. Бу, әлбәттә, гаиләнең матурлыгына төп сәбәп булып тора.